Wel, helo Blantos, Mrs Davies yma. O'n i'n meddwl y byddwn ni yn recordio'n hun yn darllen bach o stori i chi. Um, mae rhaid i fi ddiolch i cwmni Lolfa sydd wedi rhoi caniatad i fi ddarllen y llyfr yma. Um, y llyfr dwi'n ei ddarllen yw stori o'r enw Mr Abra Cadabra Jones A yr awdures yw Mari Stevens. Felly, dyma ni. Mr Abracadabra Jones, mae'n edrych fel person diddorol iawn, so gadewch i ni i glywed bach o'i hanes e. Mi fyddai'n darllen bach o'r stori ar y tro i chi, a fyddai yn uwchlwytho fwy o fideos o fy hun yn darllen gwahanol straeon, achos dwi'n meddwl bod e'n neis i chi clywed uh, straeon Cymraeg yn cael ei darllen a falle bod yn neis i chi gweld gwynebau rai yr athrawon hefyd. So dyma fi. Felly, Mr Abracadabra Jones. Mae'n ffaith fod gan bob plentyn gwerth ei halen a'i finegr, lyfr mawr o hyd a lledrith ar erchwyn ei wely. Mae'n ffaith fod pob llyfr o hyd a lledrith gwerth ei halen a'i finegr yn sôn am wrachod a chorachod a dreigiau a dewiniaid o bob lliw a llun. Mae'n ffaith hefyd nad yw un o lyf llyfrau Tew a Phwysig hyn yn cyfeirio at y dewin gwirionaf a godidocaf a fu erioed Mister Abra Cadabra Jones. Oes, mae ganddo gyfenw digon cyffredin. Ac ydy, mae e'n byw mewn tŷ digon cyffredin yn 13 Llwybr Lleithog, Tref y Madarch. Mae e'n dechrau bob bore mewn ffordd ddigon cyffredin, trwy rapio yn y gawod. Rhoi uwd i'r adar a darllen penawdau'r dydd yn Yr Anweledig Inc. Ac wrth gwrs ei fod e'n gwneud pethau cyffredin fel pigo'i drwyn a sugno'i fawd. Ond, nid person cyffredin fel chi a fi yw Mister Abracadabra Jones. Dewin rhyfeddol yw'r dyn bach hwn, a dewin gwahanol i unrhyw ddewin arall a welsoch chi erioed. I ddechrau, nid het drion gylhirfaen, ond het gron fel oren sydd gan Mister Abracadabra Jones, ac yn lle clog ein llais di fel bol buwch, trowsus sgreipiog cwta tin a wisga i wneud ei waith bob dydd. Felly dyma fe, dyma Mr Abracadabra Jones, fel chi'n gallu gweld. Dwi ddim yn edrych fel unrhyw dewin wizard arall dwi wedi gweld. Ac nid mae'n crochan mawr ar ben tan llwyth o dan y mae i Mr Abracadabra Jones yn wneud yn creu ei swynion chwaith, ond mewn popty pingaling yn ei ystafell fe. Wel, dyma popty pingaling, Mr Abracadabra Jones. Ond mae yna un peth arall sydd yn gwneud Mr Abracadabra Jones yn wahanol i unrhyw ddewin a welwch chi yn ei llyfrau hyd a lledrith, tew a phwysig. Un peth sy'n ei wneud yn annhebyg i bob un o'r diwyniaid crand ac enwog hynny sy'n cyflwyno rhaglenni coginio swynion ar y teledu ac sy'n ennill het bigog yn yr Eisteddfod am eu rhyseitiau, sef bod pob un o driciau hud a lledrith Mister Abracadabra Jones druan yn mynd o'i chwith. Wir yr i chi. Er ei fod wedi crafu ei het gron fel oren sawl gwaith. Er ei fod wedi cael rhywun i'r tŷ i drwsio'r popty ping-a-ling. Er ei fod wedi mynychu cwrs drud a diflas gyda llond y lle o ddewiniaid dwl eraill. Ac er ei fod wedi mynd â'i lyfr swynion nôl i'r siop a chael un newydd yn ei le, doedd dim byd yn gweithio. Roedd pob un o'i driciau'n drafferthus. drafferthus. Dim rhyfedd fod pawb yn rhef y madarch yn meddwl ei fod yn hen bryd i Mist Abracadabra Jones roi ei hen ffon hyd yn y to. Wedi'r cyfan, pwy yn ei chwarter bwyll fyddai'n hapus i ddeffro yn y bore i weld snot melyn seimllyd yn hytrach na dŵr glan gloyw yn saethu allan o'r pistyll ar sgwâr y pentref? Pwy fydda eisiau gweld pob un goeden yn troi'n fydarchen fawr wenwynig?

Felly, un noson, agorodd ei lyfr tew a phwysig o hyd a lledrith, a dechrau crafu ei het gron fel oren unwaith eto. Hmm, meddyliodd, gan gnoi yn erbyn blaen ei ffon hud fel pai'n ddarn o roc caled, a chafodd syniad. Y syniad gwirionaf a'r gorau i unrhyw ddewin ei gael erioed, Yn sydyn, gwyddai'n iawn beth fyddai'n gwneud trigolion tref y Madarch yn hapus. Pe bai yn gallu troi pethau cyffredin, fel ei ffon hud, yn losin, yna byddai pawb yn ei garu am byth. Byddai'n enwog. Byddai ar y teledu, ac yn ennill het bigog yn yr Eisteddfod am ei waith. A byddai lle i Mister Abracadabra Jones o'r diwedd ym mhob un llyfr hyd a lledrith tew a phwysig ar erchwyn gwelyau plant dros y byd i gyd. Neidiodd o'i gadair a dawnsio at y popty ping-a-ling yng nghornel ei ystafell. Gallai glywed y glaw yn pitran patran yn erbyn y ffenest. Gwyddai'n syth beth fyddai ei swyn cyntaf. Byddai'n swyno'r cymylau i lawio Smarties. Agorodd ddrws y meicrodon mawreddog a thynnu'r powlen smotiog sgleiniog o'i grombil. Yna, estynnodd am ychydig bach o hyn ac ychydig bach o'r llall o'r jariau a'r potiau a'r droriau am relyw uwch ei ben, a'i cymysgu i gyd gyda'i gilydd a'i ffon hyd. Abracadabra! sybrydodd gan groesi ei fysedd. Pan agorodd y dewin y llenni dra'n oeth, roedd e'n edrych ymlaen yn fawr at weld diferion o Smarties coch a phiws a melyn yn disgyn o'r awyr ar ddragolion tref y Madarch Yn sefyll yn y stryd yn ei pyjamas, gyda'i cegau ar agor a losin bach lliwgar yn tasgu ym mhob man. Ond, yn lle Smarties, beth a welodd oedd pys! Miloedd ar filoedd o bys ychydig yn tasgu yn erbyn y ffenestr ac yn setlo'n un slwdj gwyrdd llachar ar y pafin islaw. Dratia! Mae popeth wedi mynd yn chwithig ac o'i chwith, meddai'n ddig. Ac nid fe oedd yr unig un oedd yn grac iawn. Pan drodd Mister Abracadabra Jones a Pheledi ymlaen i wylio'r bwletin newyddion, gwelodd fod gwg fawr ar wyneb Mister Barig Bowen, y dyn tywydd. Roedd e'n sefyll yn anhapus ar sgwâr tref y Madarch, a diferion pys yn plop plopian ar ei ben moel. Dyma rhagolygon y tywydd, meddai Aiwep yn wyrdd, rhagor o bys. Pys, pys, pys i drefolio, i dregolion tref y Madarch. Am weddill yr wythnos, am weddill y mis, am y flwyddyn efallai. Dratia, meddai'r dewin eto, a diffoddodd y teledu. Doedd Mister Abracadabra Jones ddim yn gallu cysgu o gwbl y noson honno. Roedd yn poeni am wyneb sarug Mister Barug Bowen ar y raglen newyddion. Sut allai e ennill maddeuant ei gymdogion gwyrdd a gwlyb, tybed? Ac yna, yn sydyn, yn ei wely oer caled, cafodd syniad. A dwi'n mynd i stopio. Fan yna, a mi fydda i'n rhoi ran nesaf y stori ymlaen i chi yn fuan, tybed beth yw syniad Mister Abracadabra Jones ac a fydd e'n datrys y broblem o bwrw glaw pys? Gawn ni weld. Hwyl fawr!